Ona thengia wa kĩeha kĩnene kĩrĩa kĩgũmĩire mũini wa nyĩmbo cia mũgithi Cardi B, bamĩrĩ yake oho na arata ake, rĩu mũini ũyũ nĩagegetie ma fans na akenya aingĩ mũno thutha wake kuonania ũmĩrĩru mũnene mũthĩ wa igongona rĩa kumagaria kahĩĩ gake Joseph Manduro. harĩa atigĩte Akenya na ndeto cia kũgegania thutha wake kũhithũria mĩbango na ũndũ ũrĩa agwĩka kũrirũkia kĩroto kĩa mwanake wake oroho na kumbũra ndeto itaroĩkaine ciĩgiĩ Maduro na mbere ya ngũtambũrũkĩirie ndeto ici na ingĩ nyingĩ ngakwĩhoya na gĩtĩo kĩnene wĩtĩkĩre gũsubscribe thĩinĩ wa channel ĩno itũ nĩguo twekĩra video njerũ ũkamũkagĩra ũrĩ wa mbere. Mbugĩrĩrio ya kĩeha kĩnene na maithori maingĩ nĩ imwe cia maũndũ marĩa mararĩ igongona-inĩ rĩa mathiko ma kũhurũkia mwana wa mũini Karĩmbii ũretagwo Joe Maduro ũrĩa ũrahurũkirio mwena wa Kĩmangaro Manyatta Embu County. Maduro ararĩ mũrutwo wa kĩrathi gĩa form 4 cukuru wa anake wa boarding wa Chavakali harĩa akuire kũrũmĩrĩra mũtino wa barabara Kisumu akiuma thukuru kĩambĩrĩria kĩa mweri ũyũ wa April thutha wa mbathi ĩrĩa makomborete kũmarehe Nairobi ya Isiko ciaringire kĩhĩnga gĩa barabara na kũgwa ĩgĩcũngĩrĩria gĩkuũ kĩa Maduro na arĩa angĩ makĩhonoka na nguraro cia mwĩrĩ itiganĩte na mũthĩ wa ira mũini Cardi B was unable to hide her broken moment akĩrĩra na ruo rũingĩ mũno thutha wa kuona mwĩrĩ wa mũriũ wake Joe Maduro harĩa mũingĩ wa andũ Top Kikuyu artist athaki a mĩthako ya ngerekano mareyumĩrĩtie na njĩra nene mũno kũgwatanĩra nake igongona-inĩ rĩa kumagaria kahĩĩ gake Joe Maduro mwena wa Embu no ĩndĩ nĩ kũrarĩ na ihoru inene kĩeha na maithori thutha baba wa Joe Morrison Maduro kũremwo nĩ kũhingĩrĩria maithori make akĩheana tribute yake kũrĩ mwana wake harĩa arahithũririe ũrĩa ndeto ĩno ya gĩkuũ gĩa kahĩĩ gake ĩhotereirie ngoro yake oroho akiuga it was a very painful thing to tell to Maduro's younger siblings akiuga thutha wake kũ break ndeto cia igongona rĩa mathiko ma Joe, maaraire makĩrĩra with so much disbelief na sorrow, tũkĩmwendithĩria ngoro yake na tũkendithĩria ngoro yake ũmĩrĩru ona mahinda-inĩ maya mahurũkĩtie mwana wake, na mũthia mũthia mũini Cardi B nĩagegetie andũ na akenya aingĩ mũno thutha wake kuonania ũmĩrĩru mũnene igongona-inĩ rĩa kũhurũkia Hassan Joe Maduro. na with courage and a faded smile on her face Karĩmbi nĩaronganirie icegera cia ngoro yake hamwe na in a very stunning way araheana tribute yake na kũina rwĩmbo rwa kũmĩrĩria ngoro yake tũgĩtanya nĩakũgĩa na kahinda kega ga gũcakaya ithenya rĩrĩa rĩatigwo ngoro-inĩ yake na mũtũrĩre-inĩ wake nĩ Joe Maduro harĩa Karĩmbi arahithũririe maũndũ matoĩkaine megiĩ kahĩĩ gake akiuga Hassan was a positive minded person ũrĩa thengia wake gũkorwo e mwĩkeneri na mũndũ wa gũkenia andũ Joe Maduro engaged himself with great things karĩ akiuga Maduro kũhetũkĩra kĩheo gĩake gĩa gũthaka mũthako wa basketball nĩ arahũthagĩra kĩheo kĩu gĩake kwarĩria na gũtabania mentorship programs kũu Chavakali kwarĩria mbeũ njĩthĩ bata wa kwaga kwĩingĩrania na waganu wa kũhũthĩra ndawa cia kũrebia oho na bata wa mental health karĩ akiuga through the consultation ya arata ake hamwe na her spiritual persons, atongoria a kanitha rĩu nĩarĩkĩtie kana nĩanjĩkĩte mĩbango ya kwanjĩrĩria kĩrabu kĩrĩa gĩgwĩtanio na mwanake wake Joe, akiuga nĩakwambia Nduro Foundation to continue the legacy and the dreams of her begotten son, akiuga matanya make nĩ kwarĩria mbeũ njĩthĩ youths issues involving mental health, physical health na emotional health ta ũrĩa ũrarĩ muoroto wa Joe Maduro, tũkĩmwendithĩria all the best na tũkahoera ngoro yake thayũ wa Ngai ũikaranie nake mahinda-inĩ maya maritũ aragerera, naguo muoyo wa Joe Maduro ũromama na thayũ kwega kuraga. Kikuyu 254 News subscribe.